Waħda mill-isbaħ affarijiet tal-ikel, Chef, hija li tgħaqqad in-nies, iġġibhom flimkien, dak li jkun jgħid kelma, jaqsam x'inhu għaddej f'ħajtu. U dak li ħa nagħmlu llum flimkien mal-Malta Food Agency, ħadd bikkini ġifieri, ħaġġarni l-bikkini. Jien ġa kfejt, biex tqaxxarkom.
Nkunu grupp ta' ħbieb, ix-xef qed isajrilna ħafna dishes li huma magħmulin mill-majjal, se nkunu qed nitkellmu fuq il-majjal. Però ħa nħallik taħdem għax mhijiex togħġobni l-biċċa. Għandek raġun, għandek raġun, għandek raġun. Jiena li għomri nikpi, ġifieri qatt ma rnexxieli ma nikbix mal-basal. Qed nikbix. Mhux għax ħabba l-basalta, għax jaf kont Napuljana.
Aktar kmini dal-ħodu, il-xef kien il-Farmers Market jixtri il-majjal u l-ħaxix frisk, bnin u lokali għall-ikla tal-lum.
Kif għali? Grazzi. Thank you.
Aħna bil-lest sejrin insajru. Tlaqna!
Mela ħan ibdew bil-xikel tal-majjal.

Ħa nużaw l-inbid, inbid lokali. Jiena nħobb inti naqra staranis mal-inbid. Naqa merqtux, hekk ikolkom daqsxejn merqtux. Imur ukoll. Ħa nuża il-qoxra tal-lumija nixfa Mela, din hija il-baking sheet. Il-karta li tiflaħ għas-sħana. Wara il-baking sheet ħanużaw il-foil. Issa, l-aluminium foil dejjem ngħidha in-naħa li tleq ħatmur mal-ikel. Palissa jien qed indur mal-għadam taż-żaqq biex niftehmu. Taħt iċ-chopping board dejjem daħlu sarvetta, ħalli chopping board ma timxilekx, ħambelfel il-qoxra u ħanaqtaħħa stripes. Naqra żejt, Dan ta' ħwawar għandu ħwawar imħaltin lesti għal mal-majjal ta' Malta. Dan huwa oxxa tal-larinġ nixfa. Uħob intija naqra wkoll larinġa li huwa dried. Darba bil-baking sheet

Għal chunks, mhux żgħar ħafna, ħantih naqra nbid, hawnhekk għandi t-tewma u eh, naqra basla, irqiqa, ħanuża biċċa mill- eh, mill-brunġiela, ħanamela cubes, Ħa naqli kif qed taraw li qed nagħmel issa qed irressa daqsxejn fil-ġnub. Il-brunġiera ħalli nibda nitfa' il-fwiet tal-majjal ħantih il-Winchester sauce. Mela, qed tadam iċ-ċat li bħalissa qiegħed fl-aqwa tiegħu li aħna ngħidu għas-salsa, Bl-Ingliż u l-Amerikani jgħidulu beef tomato. Beef tomato għax huwa kollu laħam. Kollu laħam tat-tadam. Tadam huwa importanti ħafna, waħda mill-vitamini importanti għall-bniedem. Tfajna t-tadam, tfajt ir-rant, ħanuża ħanuża s-satar. Kif rajt tfajt daqsxejn faqqiegħ niexef, Il-faqqiegħ niexef xtrajtu mill-farmers market ta' Ta' Qali. Xtrajt lilu xi tliet tipi mħalltin ta' faqqiegħ u xtrajt naqra oyster mushrooms. U ħa nitfa' l-inbid fil-qiegħ tat-taġen. Ejja ħa ndewqek, Justin. S'għandna tajjeb, Chef, illum?
Issa għandna
il-fwied. Ċin fuq.
Bit-salsa u l-faqqieħ. Għedin. Tajja ħafna.
Waħda mill-affarijiet li hu biex nurik, jekk ma jimpurtax, hija araħ kif isej, taraħ, minn ma jiġi mrammel, xej, Tara? U jinqata puli puli. Dan huwa il-plat ta' nar ta' sibt. L-ħfil ommi kienet tagħmlu kienet tagħmel dit taħlita, tagħmel il-max potato u niklu bih. Illum użajtu Bħala starter peress li qegħdin nirrappreżentaw il-koperattiva tal-majjal Malta. U daw ir-riċetta x'inti xef ovvjament u rinomat. Imma faċli biex tagħmilhom xaħat ħafna. Ta' narawx bħala l-iktar mela x'issa qabad nirġgħu sewwa biħda. Ejwa, issa għandna x-xikel qiegħed isir, hemm iż-żaq tal-majjal qiegħda ssir ukoll u hemm il-kustilli tal-orq li huma għaddejjin ukoll.
Tajb, ma mela dan nista' nieħdu jien, ħan naqra ftit. Oh. Tista' tieklu. Thank you, nah.
Ekk aħna għandu la Porsche li tista' taħdem u mbagħad tista' tagħmel il-garnix eh, magħha fil-platt ta' dak il-mistednin. Dejjem ngħidilkom li l-majjal huwa wieħed mill-itjeb laħam li jeżisti. Mela fuq għandi il-crackling li erbieħha l-Koperattiva tal-Majjal ukoll, kemm titfaħħa daqsxejn il-forn u taħta għamilt il-pata tal-forn.
Illum il-protagonista li klabejn dawk bejn il-ħbib huwa il-Majjal ta' Malta Interessanti illi l-iktar laħam li jittiekel fid-dinja u l-iktar laħam li jittiekel f'Malta huwa il-majjal. Ġifieri suppost morru tajjeb. Mar. Qabel li l-majjal jimxi ħafna veru? L-istorja tgħidilna li fil-irħula kulħadd kien ikollu l-majjal tal-familja. li mbagħad kien jinqatel għal festa jew f'okkażjonijiet speċjali, id-dafran. U l-antiki
kienu jrabbu l-majja ġoddar, jitmaw mill-fdalijiet li jibqalhom u kien jikber magħhom. U mbagħad jinqatel darba fis-sena u jekk jibqa' jaqsmu u kienu jużaw minn kollox. Fil-fatt anke hawnhekk hekk għal din il-qedru nara l-crackling bil-Malti Grimeċ, mhm. li hija qed turi kif sal-inqas parti mill-majjal, mill-ġilda, kienu jagħmlu d-dem, mid-dem jagħmlu l-mazzit, mill-ġilda jagħmlu l-rimet, mill-fwiet kif din naraw, kull parti minnu kien jittiekel. F'okkażjoni speċjali jieħdu il-form ta' gaħal, jisajru hemmhekk u mbagħad jaqsmuh mal-mistednin ħafna drabi tkun il-festa, tkun xi okkażjoni bħal tiċi u praċe jillaf. Xi attività tal-familja, attività speċjali li għadhom kienu jaqsmuh ma' dawk li huma qrib tal-familja. Mal-barranin, kif jinżel il-forsi ma nafx hekk anki diġà skont barra ġej li preżentajtu jew ikun hemm xi presentation illi toffru eh, il-majjal. X'inhi r-reazzjoni tal-barranin fuq il-majjal tagħna? Lejn toġu boħlu huwa prodott ta' kwalità ħafna. Ġifieri morna anki kemm darba fira dan Malta u dowwaqna il-majjal Malta u l-fatt li l-majjal ta' Malta għandu ċertu kwalità isir superjuri minn ħaddieħor. In-nies it-togħma tiegħu jkoll toġobhom wisq. Għandu togħma partikolari. Fis-sens anke meta nitkellmu mal-barranin, il-ħoss barrani jgħidlek il-majjal ta' Malta huwa ħajja iżjed ħelu. Hekk kont se ngħidlek. U naħseb li l-klima u l-ambjent tagħna jikkontribwixxu biex noħorġu din il-kwalità partikolari. Illi mbagħad titraduċi fil-platti partikolari li mal-kem nagħmlu l-istess affarijiet forsi riċetti simili għal dak li jsiru barra minn Malta, it-toma ħatkun differenti anke meta morru hemmhekk. Morru ta' minna Jiġifieri, l-ilma hija wieħed mill-iżjed affarijiet li ħin kollu ġejjin għalihom u nipproduċu iżjed u iżjed u iżjed għax id-domanda tkun qawwija ħafna li stess Berlin. Meta morna Berlin kellna xi xi tasters bil-majjar u prodotti u derivati tal-majjar. Iġveri s-suċċess li kien hemm, iġveri ma maġġinajna xi ħadd Tajb, qed isemmu it-toma. Li tal-fuq il-majjal tagħmel differenza wkoll. Mhux hekk?
U imbidlet għax qabel kien hawn l-idea illi l-majjal jiekol il-fdalijiet, jiekol l-imbarazz. X'titimgħu mhux toqgħodu attenti mara l-dieta tal-majjal.
Il-majjal jibda minn meta jkun żgħir jkollu ġwis ta' żgħar ngħidu l-oħra jkollu l-ħalib u dawn l-affarijiet xejn minn mommu. Mhm. Ma tinti dejjem tibda l-dieta tal-ġwis. Per eżempju, kollok ġwis sa' kemm ikun fihom 20 kilos. Jibbaċ fejn jaqbżu l-forti jem ġwis ieħor. Jien bis differenti. Ma il-ġusi li tiegħi Mikel, ma jiklu nis, ma U għem xjenza biex jaraw li hemm ċertu nutrienti, ovvjament, li għuġ bintom ma jaqblilkomx. Ovvjament, li il-majja li jkoll imbarazz, għax ta' differenza fit-toma, allura biex nserħu ras il-nis, kemm huwa serju li kelli tagħtu lill-annimali. Dak ilu għaxux jien, li tirri mansa

Illi insaqsu għal majjal ta' Malta. Dejjem qed ngħidu l-għamlet il-konsumatur biex jekk mur xi post u ma ssibx ta' Malta, tistaqsi għalih. U rajniha taħdem ġifieri għax fl-aħħar fl-aħħar ftit snin rajna diversi prodotti lokali qed jitilgħu fis-suq propju għax in-nies imorru jistaqsu għalih.

Il-futur aħna rridu ngħidu ħsiebu u l-konsumatur. U għalhekk irridu nifol ħeġġu lill-konsumatur biex jagħżel prodott lokali biex ovvjament eh, kemm min qed irabbi l-annimali, min qed jagħmel ċertu proċessi, Nagħmlulu kuraġġ ħa jibqa' jinvesti biex ikompli jkabbar. Għax jekk mhux ħa nżidu d-domanda, mhux ħa jkollu għalfejn ikabbar. Anzi, hemm ir-riskju li jkollu jċekken. Allura għandna bżonn nagħżlu prodott lokali. One, għax huwa prodott ta' kwalità. U two, biex aħna nkomplu nsostnu l-industrija tal-ikel u tal-ikel Malti. Imma meta
jispiċċaw jew jieqfu naħseb ma inti ħatirtira xi darba nispera li ma tirtirax. Xejġri meta ir-raħala stabiliti li l-om għaddejjin jieqfu tfal tagħhom ma jkollhomx interess li jkomplu jekk m'għandekx nies ġodda, dawn il-produtturi kif jirtiraw, x'se jiġri?

Il-raħal għal biċċa kbira kun għeddu 70 sena ta' u msieken jibqaw għaw minn bil biċċaj ta' jibqaw jgħamlu li jifilħu biex nkunu korretti dinja sfida li mhux qegħdin nifaċċjaw Malta biss, qed tiġi faċċata madwar id-dinja kollha. U b'mod speċjali fl-Ewropa, fil-fatt l-Ewropa qed tipprova tagħmel daħħal miżuri apposta biex tinkoraġġixxi l-farmers. Biss ix-xogħol ta' raħħar u ta' birnis huwa xogħol jibes. Mhux għax huwa li biss biss.
Jolbu jolbu, m'hemmx ħin, m'hemmx ħin u għal ħin limitat. Jiena meta rmajt jien, is-settur tal-majjal kien tajjeb ħafna għax ma kienx jidħol majjal minn barra, għallu settur kien tajjeb. Femt jirvjeri għaskonna l-laħku ma domandana għana li morna l-ura bil-importazzjoni li diħen l-għam barra. Imma, imma, all right, iġbiri inti qed tgħidli li kieku tbiħħu iktar ħajkun hawn iktar raħala, għax jekk jekk jekk iż-żgħar ma jridux jagħmluh, mhumiex ma jagħmluhx minħabba il-profits li huwa limitat, ma jridux jagħmluh bi- għax hemm ċertu commitment, hemm ċertu xogħol fiżiku, hemm tbatija. U għaw xogħol li joffri iktar Waħda? Jaf deħ kbar. Ġifiri, jina ma naħsibx li hija kwistjoni ta' profitu kemm tagħmel flus, jien naħseb li iż-żaza forsi prefiru jagħmlu inqas flus imma jbatu inqas. Jow ma jridux iqum fl-erba ta' filgħodu bħal ma tagħmel inti, jow li qed jagħmel dan qed joħodlok ksib biex jgħalef u ma jistax isifer għaliex irid jgħalef. Bid-domanda massima li jista' jkollna Malta, kieku ma jiġix importat il-majjal, tfisser li nirduppjaw id-domanda. Il-messaġġ tagħna lejn il-konsumatur huwa biex kemm jista' jkun nippruvaw insibu prodott lokali għax huwa tajjeb u fl-istess ħin inkunu qegħdin nagħtu sostenn kbir lill-produtturi tagħna. Però fl-aħħar mill-aħħar tajjeb li aħna għandna biex niftaħru għax il-kwalità tal-majjal tagħna hija tajba ħafna, b'garanzija ġifieri qed ngħidu f'dan.
U la qed ngħidu li ta' Malta huwa l-aqwa u l-aħjar, ġilat ħa nieħdu llum deżerta tal-benna.